mikeloni e kinde ka kinde kod an Jafolo Mbaka. Odiochieng' ma kawuono antiere e studio kaendi kod mwalimu Doyo Owede. Kawuono yiena mondo mi oti kod nying mar mwalimu kech wadwa rango wechego eko mag dwoko mag penj ma bende ne owuok e odiochieng' manyoro. Arwaki mwalimu. Erokamano Jeff.
Mos ogandawa.
Noganda maluo kamoro amora ma untie, uneno ka koro piny dhi, sani koro wachako dongo. e weche mag dongruokwa wawegi mm. kaka weche mag somo gi mag kalo penj gi mag dhi nyime mm. erokamano ahinya mwalimu nyisa ni to penj duoko mare manotim mar klas aboro mar higa mar aluf ariyo kod apar kod abiriyo ne ogolo odiochieng' ma kawuono mabende jopuonjre madirom milion achiel kod wiye ne obet ma ondiko penj machalo in kaka mwalimu kaka janyuol penj ni eri nyalo wacho ni kinene to ne otaye nade makoro ne ochopo kuma duoko mare ne owuokie
Aneno ka gima duong' motimore manyalo wacho e wach penj ni geno to dok ei penj. Mm. Ndalo moro nji osechopo ka ma kitimo penj to kalo mar nyathi ok luwre gi tich matek motiyo. In ikoni nyathi maber nyicha ok tim maber ahinya okalo. Mm. To maber nyicha timo maber kabisa be ok ine koyudo marks malong'o. Yeah. Ndalo moro naneno mama moro e TV mm. kipenje ni to nyathini ni mok to ne ok okalo to ma mokalo ni ineno nang'o motimore yes. ni en mana hero mar nyasaye en lemo maber mm. ok en lemo maber en tich matek mm -hmm. to ndalono ang'eyo ni ne nitiere kaka ne gajo penj mm. nyithindo ma ne gaje gaje nyithindo ma wuonegi nonyalo mm -hmm. ne gaje mayud dwoko mabeyo mm. To sani kuma neno kodoke ni to nyithindo koro nyaka ng'e ni tich matek mm. ema kelo kalo penj. Mm. Kata an bende an gi japenj e oda mm-hmm. mane duoko ni oseduogo. Yes. Kamano. Erokamano ahinya mwalimu, awinjo gima iwachono ero. Mana kwadok kanyo ero kwarango uh, integrity mar penj machalo kama gieki wacho ni sani kineno to sani koro geno osechako dok e penj ni ka ng'ato oyudo max mia ariyo e wi mia abich to mano max ne ka ng'ato yudo mia ang'wen kod wiye to mano max ne kata obedo ni en e skul mar private kata en e skul mag ji mar eh, sirikal gima dwani mondo mi warangi en ni jatend migawo mar weche mag somo mano dr fred matiang'i ne owacho ni onge wach moro amora machalo mar kuo mane gineno e penj nieri iyieri kod wachno e mana kaka iwachono ni mane gineno mm. nyalo bedo ni moro notimore to kalo gi ma ok gifwenyo ing'e ni ka ji nitie alufu piero ang'wen makwelo yes to nyaka moko pusre ma ok une mm. to ka nitie ji adek mm -hmm. to adekgo nyalo pusore te ma ok une mm. koro mano to nitie mm -hmm. to ka ji nitie moko mathin mano pusore mokwelo ma ok ojuki yes. amano be en kamano mm. to gima ng'eyo ni sani koro geno ni penj biro luwore gi nyalo kod tich matek mar yep. nyathi mm. to oseduogo ma ka ber mm -hmm. to sik mana kama entieno mm. kendo kaka mar somo timore mar kalo penyno yeah. gik mang'eny mane Kenya ka bedwa ni mondo wadwoki mm. e integrity mamalo ma wasetero e National Examination Council mm -hmm. mondo migepni moko modong' kaka IBC gini yeah. be wadwokgi maonge gimigajo mm. gik mithedho ni ng'ato dhi manyo tich gi certificate mm. ma oyudo e yor mibadhi mm -hmm. ma gik ma certificate no wacho ni onyalo timo to ok otim malong'o mm. mago waaye uru Eh, koro sani wawene mana josiasa ema odong' kwalo gik moko. Omiyo mwalimu, kanyo dwoka penjo achiel. Nwang'eyo ni migawo nieri mar somo nosebedo kod weche mag chochni e kinde ka kinde. Ma kata ka ng'ato nobironi, tiyudo ni samoro nyathi okalo maber, oyudo alama mar A, mano ere klas apar kod ariyo. Samoro college bende odhiye kendo somo ma ichako iwacho ni okalo maber. Kotere e working industry iyudo ka koro ok onyal perform. Iparo ni maendi obiro kod lokruok ni kaluwore kod jotelo mantiere migawo nikech aneno ka nyaka ne Dr. Matiang'i make ema waneno ka lokruok gi eki obede. En jotelo ema ne mess the system koso ang'o mane timore e system. Gima dwa ning'e ni gimoro amora miloso yeah. mondo obed maber mm. nyaka chak lose gi jotelo mamalo kokoridore kobiro piny mm. kone ka ng'ama ni malo cha yes. emoriere tir mm. in ma in e bwoye ok inyal bam nikech obiro dil kodi kaka sadhi mm -hmm. Ng'ama nie bwoye ni be joma nie bwoye koro ok bam koriere. Mm. Emomiyo kata mana mibadhi mane Kenya ka ma national government. Yes. Ka ok president molore to ok obi lorore. Mm. Nikech kineno ka jatendi nigi mibadhi, mm -hmm. in gima tami mibadhi ka onge. Mm. Ka in emioro joma nie bwoyi nokwal gik moko. Yeah. Gima monogi gimbe kwalo ma margi be onge. Mm. Ting'e ni gin ging'eny ka gikwalo to koro kuo nowuok gima landa yes. omiyo gimomiyo kuo mane mag penj gi rumo kata orumo mm. en ni nochak dil kod gi malo gi jatend migawo ma malo chutho mm -hmm. mane momiyo girumo mm. to nyalo wacho nade nikech aneno ka bende piny nyeri kane itime to ne giketo jolony madirom aluf apar kod abiriyo mia ariyo piero abich kod achiel mm. e centers duto mag piny mondo mi orang kaka itimo penj jolony maendi en jok mantiere ministry madito kaachiel kod jok motenore kod weche mag somo. Iparo ni maendi bende ne nyalo miyo piny ni ribedo kod credibility kaka nobedo ni. Mano to itimo research mondo bende obi otim goni mabiro mbele. Yeah. Titimo nang'o? Mm -hmm. Nikech ing'e ni kaka sani mm -hmm. sani koro ng'at mane ministry mobet piny kuchocho yes. ong'eyo conditions ma nyithindo time penj mm. ging'eyo lwasi ma nyithindo time penj mm. ging'eyo kama gibede mm. ging'eyo gik manyalo miyo ng'ato kwalo penj mm. kata an ka an Jatelo tadhi abet kama nyithindo time penj. Yeah. Tadok e wiya taparo ni ka an ema natimo penj kama. Mm. Ere gima datim ma dimi agaji penji ni ka ji okia. Mm-hmm. Anyalo paro ndalo moro moko kane wasomo. Mm. To nitie nyithindo moko ma nyiri mane rwako skat. Yeah. Koro elo bam ne to ndike results to dhi e penj. Koro kobet. Mm. Skade ne mo enyo mos. Ting'ene mm. imbe ka in injury later gima idwa dhi ng'iyo ne ties card nyathi ma nyako onge yeah. embe ong'e kama kokete to nyaka iluor ng'iyo kuro mm. Ndiye nitie jomoko mane dhi gi rula, mm -hmm. rula mar baucha. Yeah. To ndike bathe kon chien. Mm. Koro kibire me doko keto runde no kanyo. Mm. Koro kare kiani toke kocha nitie gik mondike. Mm -hmm or set ei set oelo kalatas mana ei set ondiko to dogo umo kanyo mm. mago ne gin gik mantie mm. koro nitie yore mang'eny to ka ibedo kanyo ineno environment yeah. ineno lwasi mitime penj mm. ting'eyo gik ma ji nyalo timo mondo kwalgo penj Mm. Koro kidok loso chike mirito go penji mm. ting'eyo ni chik ma kama nyalo loro ng'ama dwa kwale e yo ma kama. Mm. Chik ma kama nyalo loro gima dwa kwale e yo ma kama. Kidhi neno ni nyithindo bet mokiewo maromo nade yes. ting'eyo ni kata to bor ng'ato ok nyal neno ansa ma wadgi ndiko. Mago emomiyo idwa ni jotelo mamalo be dhi piny manon gik matimore. Kata mana e siasa ka idwa ni mondo jatelo be samoro ringe owinje ni to jam timo ji nade yes. owuothe kuma ji riede mm. ong'e ni to ka ji oriedo to tek mane ma ji winjo mm. owuothe kuma ji ng'iewe chiemo ong'e ni to chiemo ing'iewo nang'o mm -hmm bas mane ka jatelo nyalo rito jopiny maber mm. to ma ng'ama ritou losonu chike ma en to kutigo mm.
omiyo yie gi jatend migawo mar weche mag somo dr fred matiang'i ni migawo nieri mar somo to otayo maber kar somo ne monego bedi to moko giendi ang'o midhi ni kanye monego bedie moko gi to mage moko kia ni internal security mago ah. ok onyal timo kitimo kar somo ni mm. to bende gima timore somo ni notimo ne jopiny yes. notime ne ber mar Kenya kadhi mbele mm -hmm. to internal security cha nodhiye mm. otimo ne sirikal mantie momiye tich otimne in kaka jakenya kada otime ne jokenya mm. mong'e ni jakenya nigi ratiro mare mm. to do otime maber moloyo mm.
Mwalimu, in achiel kuom eh, ng'ama bende osebedo japuonj. Penj ni eri ka irange, inyalo wacho nang'o e somo mantiere e skunde mag ji giwegi kata private schools kwa keto gi dongere ka achiel kod sikunde mag piny owacho. Nikech kata sani eri duoko mano gol ni eri, odo ni to uh, ng'eny ne nyithindo mane nitiere e skunde mag ji giwegi gi private gi eki gin ng'eny gi bet otimo maber moingo jomamoko. In bende nyari ne ni sikula ng'eyo ni en e skul mar ji giwegi ne okitere skul mar piny owacho chande. Ang'o makelo pogruok? Nikech ang'eyo ni japuonj en japuonj. Tiegruok ka giyudo to ipuonjogi e Teachers Training College giduto. Ang'o makelo pogruok ma ka koro ter ng'ani e private to o perform to koter ng'ani e skul mar piny owacho to performance mare dok chien. Nitie To en gimoro japuonj.
e puonj ka miluongo ni measurement and evaluation. Mm. Nyaka waikre ni to sama watero nyathi dhi timo penj Yes. mosomo, ang'o mwadwa pimo kuome? Mm. Wadwa pimo riekone koso wadwa pimo ng'eyone? Mm. Ing'e ni rieko gi ng'eyo gin gik mopogore. Mm-hmm. Inyalo bedo ni ing'e gik mang'eny to riek to ok iriek. Yeah. To kendo inyalo bedo ni riek to ok ing'e gik mang'eny. Mm-hmm. To kendo nyaka tije moko mariek, mm. chandruok ma gin kaachiel ni wigi wil. Mm. Omiyo gigi te nyaka wanon ang'o mwadwa penjo. Emomiyo wach moro mane osieko yeah. ni sikunde mag ji giwegi mm. ni idwa kete ngas mopogore yeah. gi sikunde mag sirikal mm -hmm. mano chalo gima sirikal nyisowa ni wan wafel mm. jakenya ma binafsi mm. ema, ema, ema, ema riek mm -hmm. emong'eyo eh, emosucceed mm. tiende ni sirikal osego bade piny ni, ni rito sikunde otamogi mm. omiyo nyaka ket ji e ngas maromre nikech gitimo piny mm. machalre mm -hmm. Ka gisetimo penj machalre to gibiro dhi e secondary schools kendo machalre mane Kenya ka. Kendo ka gia kanyo to gibiro dhi e university machalre mm. Kenya kae ma gibiro mane tich to kata kamoro amora ma gibiro manye. Yeah. Tek ni gitimo penj machalre mm. onego ketgi e ngas machaknikech nitie skunde moko uh. mag ji giwegi matekre gi tim wabiro kawo ywe matin mwalimu kaeto kwaduogo to wabiro dhi nyime kod twak e yo machalo kamaendi kaluwore kod dwoko mabende ne ogol Mano ero mar penj mar klas aboro mane ogol e odiechieng'. wachako duogo e thuolo mar ariyo. Wantiere kod mwalimu Odoyo Widi e studio, warango achiel kachiel weche mag duoko mag penj ma bende ne ogol e odiechieng' manyoro kod migawo nero mochung' ne weche mag somo. Mwarga machaka rwaki studio. Erokamano osiepna. Mwalimu kane wadhi e yueyo to ne warango weche mag sikunde mag ji giwegi kod sikunde mag piny owacho. Idwa nyisa ni jogi ti onego bed ni iketogi kanyakla ni onge pogruok mantie. In isebedo ng'ama japuonj. Ng'eyo ni sani bende puonj kata ni seto ijanyuol bende to isebedo japuonj. Puonjo ruok madhi nyime e public school kod private pogruok mane mabetie? koso en mana ni jopuonje mane skunde giwegi gieki gin nitiere kaka samoro iketogi mondo mi giti tijgi maber
ing'eyo ni skunde mag ji giwegi ineno mm. nenore ni miyogi klese mabeyo mm. gik mag puonjruok mabeyo mm. gi jopuonj mochul maber mm -hmm. mano kende mm -hmm. to Syllabus ma jogi somo chalre. Mm. Japuonj mane sirikal gi japuonj mane skul mar binafsi mm. nyalo puonjo mana maromre mana kaka dokta mane osiptal ma private yes. gi dokta mane public hospital mm. nyalo thiedhi maromre mm -hmm. bende thothne yudo ka dokta mane public hospital cha mm. ema dok e private yeah. kendo kuni chak irome kode mm. omiyo en aena ni gige sirikal gin gik ma ji ohero ketho mm -hmm. gin gik ma ji okete mibadhi ok los maber mm. emomiyo iyudo ni samoro kidhi e skul mar sirikal tiyudo ka somo nga e, japuonj nowuok ndalo adek mokalo pok oduogo mm. headmaster be giwinjore go pande nikech mibadhi modhiyeno wuok ndalo adek pok oduogo e eh. skul koduogo uh.
Ah. to ndike ka giwuoyo gi headmaster uh. Ah. to dhi mana nyime magi gik matindo tindo maketho uh. To ka wachako keto ni koro oda pimo jogi e ngas mopogore opogore. Yes. To ok wabi ng'eyo nyathi monyalo gi ma ok onyalo. Mm. Nitie kata nyithindo mang'eny mitere e private school mm. to be otuga tuga kuno ah. be ok otim maber. Mm -hmm. Koro tiende ni gidwa discourage joma odhi e private school mm. ni mondo kik ti matek. Mm -hmm. To mar ariyo jogi nyaka ng'e gima private school timo mm. maduong' moloyo mm -hmm. en kelo piem e kind private school gi sirikal mm. kama nitie piem yes. achaya aye kech kichaja puonje e sirikal ka to mm. kinyo wuok odhi e private school to dhi nyime mm. to kendo odani mondo okony sirikal mm -hmm. kech sirikal oseyud ni kelo puonjruok moromo mm. osetamogi mm. puonjruok moromo tiende ni enough schools mm. to gi enough teachers mm. to gi enough learning material mm. kotamogi to onego giket encouragement yes. e private schools mm -hmm. mondo ji mang'eny oyaw private schools mm. mondo sirikal odong' gi jopuonj matin gichulo to koro gichulgi maber mm. odong' gi equipment matin ma ging'iewo to koro ging'iewo mang'eny mm. odong' gi skunde matin ma gigero to koro gigergi maber nikech thoth nyithindo yeah. odhi e private schools mm. Onego bed ni sirkal encourage private schools. Mm -hmm. Mane manyalo golo long term problem mar gomo mm. gomo ni osiko nikech jopuonj ng'eny mm. to ok chulgi maber kokel private schools gibiro dok matin mm. tichulogi maber mwalimu nyisa ni to kwan mar nyithindo kata jopuonjre madirom aluf ochiko mia aboro prang'wen kod auchiel Uh, oyudo max ma en mia ang'wen kadhi malo ng'ama okuong'o to nene gi 455 maendi nyiso nang'o Gino inyalo mana pa chambua wachno king'iyo mm. ni to ma kuom nyithindo adi ma notimo penj mm. ka gin nyithindo milion apar to namba no tin kabisa ne gin milion achiel to ka gin nyithindo elfu mia achiel mm. to namba no duong kabisa nikech mano okalo 10 percent mm -hmm. ne gin nyithindo milion achiel gi wiye To nyaka bende warangi ni nitiere aluf ariyo mia adek gi piero auchiel moro moyudo max ma en bilo mia achiel ing'e ni penj gi eki duto kotimgi to en out of 500 to ewi mia abich niri nitiere aluf ariyo mia adek kaendi moyudo mia achiel moyudo below 100 nero samoro moro prabiriyo moro praboro koro gima kisungu luongo ni analysis mar gino mm. nitie max mia abich yes. sorry mia achiel mm. mokwongo mm -hmm. to gi mia achiel mogik mm. waneno ni mia achiel mogik gi yeah. jomoyudo gi tin mm. molo jomoyudo mia achiel mokwongo mm. mia achiel mokwongo en e max man e kind mia ang'wen mm -hmm. gi mia abich yes. iyudo ka ji oyudo gi alufu ochiko mm -hmm. gi wiye awinji to max mia achiel mogik e pier bottom piny ka mm. oyud gi nyithindo alufu ariyo kende yeah. mano nyiso timo maber mm. mar nyithindo generally to kendo bedo ni jo eluf jo max mia ang'wen kadhi nyime gin gitin ne 1% mar candidates mane otimo te mano be nyisi ni penj ni norit maber ma mibadhi mang'eny ok owuoke kiyudo ka joma oyudo max mamalo mamalo gi edi ng'eny kabisa Yeah. kaeto modong' kato koro okere okere nyisi ni joma ng'eny malo ka modhi ogudore kagegi Yes. magi jo mibadhi nikech nitie gimoro e statistics miluongo ni natural distribution curve mm. oa joma ofel ahinya tin yes. kata joma nie diere ng'eny mm. kata joma okal ahinya kendo tin mm -hmm. mano e natural distribution curve monego bed ochalo liel ma, ma, ma biyo chweyo mm. ma, chunye ka dhi malo kabisa mm -hmm. bathe ka bedo piny kendo bathe ka bedo piny mm. manyiso ni kade obedo ni ji mang'eny okale kabisa kaka samoro chon nibet chande to mane kaka ne nitiere penj moko mane kano tim tiyudo ni klas ka nitiere nyithindo mia achiel gi prang'wen to mano high school iyudo ka samoro inyisi ni mia achiel gi pradek gabich oyudo ete mano kore wacho ni mano notimre mano e kuo hmm. mano is not natural yeah. en artificial en gima olos gi lwet dhano gi pach dhano timore kamano ok timre kamano onge gima kamano yeah. in nature uh -huh. iyudo ni ji nie klas joma ne oko joma oketi mhm. iyudo ni joma max gi tin yeah. tin to joma max gi ng'eny ahinya be tin mm. to joma max gi nie diere ka ng'eny mm-hmm. koro kigoro graf no to loso liend biye mm. eh, gima chunye ka odhi malo mm-hmm. to bathe odok piny mos kendo bathe odok piny mos kata mm. oke kama mm-hmm. mano emiluongo ni natural distribution curve erokamano ahinya mwalimu nyisa ni to kore paro ni kepo e sikunde mag sekondar dhi chalo nade nikech nowach ni nyithindo gi kiduto nyaka yud opportunities e sikunde mag sekondar koro kang'eyo ni to Mano yudo below 100 gieki. Gin bende gidhi dhi koso nam. Gima adwa nyisi ma nyaka ing'e. Mm. Wuok nyithinde primary mm -hmm. kae to gidhi e secondary. Yes. Ok luwre ga gi kalo penj kata gi rem penj ahinya. Mm. Luwore gi to nafas mantiere mag secondary gin adi mm -hmm. to joma notimo penj adi. Mm. Ka ji otimo penj milion achiel. Yes. to nafas mane secondary be milion achiel mhm. jogi dhi dhi e secondary te mm. kata gidhi yudo nafas gi te mhm. koro wang' fees ema tam ng'ato mm. kata wang' dhi ema tam ng'ato kata ng'e kama skul man gi thuolo nitie ema tam ng'ato mm. to ka nitie nafas to ji dhi te chandruok mana mabede wachni en ni koro jomokalo ahinya jayieroga skunde mabeyo to dhiye kapod owe joma ok okalo ahinya gi kawo skunde ma koro dongo mm. mano e gima bede mm. koro dhi e sekondari to luwore gi nafas mantie ka sirikal mm. oketo nafas mag skunde sekondari moromo to ji dhi adhiya te pinje moko mineno ma okogi onge ng'ama dong' ga chien ka mm-hmm. penj itiyogo mana mar dhing'o ji kata mag chi moro go lam to ok ni ipimogo ng'ama dhi nyime gi ng'ama dong' ji odhi adhiya ah.
Ka ni isomo chien ka iyudo max piero ang'wen, Yeah. onge gima rach Mm. gidhi mbele kacha ichak idhi kanyo be iyude piero ang'wendi Yes. ichak- koro in an average student chakre primary ka secondary kamano nyaka ichop kuma idhi yani. Koro uh, kwayo kata advice minyalo bedo godo ne jopuonjre ma bende koro noyudo results. Moko wang'e ni nitiere kod buok, moko jonyuolgi wacho ni oyo in ok itimo maber kaka nwaparo. Moko bende otimo maber kaka jonyuolgi ne paro. Moko be nitie ma koro neno ni oyo an to koro kaka ok ayudo kata max mia adek nieri, samoro koro agora piny ma e giko mara. In kaka japuonj kod janyuol inyalo nyiso gima. Adwa ni mondo anyisgi hmm. ni samoro inyalo yudo max matin hmm. ni somo ema nokitiye matek yeah. jopuonje ma nokopuonji gik mowinjore mm. or ne ok gipuonji maber mm. or sikul mane intie be ji ne ok okete chir mar kalo penj mm -hmm. Onge ng'ama nyalo wacho ni an koro kasegora piny ka tuku ka dhi kale. Mm. Ndalo mane wasomo ne inyalo yudo ni nyathi moro nobiro e sikul wan ne wan tiyo gi max pradek auchiel mm. niluonga ni points mm -hmm. pradek auchiel emane maximum kiyudo mm. to iyudo e adek e ka e ne nigi ne nigi max apar gariyo mm. to ne gin subject adek kende mm. kwano gi english gi general paper mm -hmm. kiyudo a adek to in gi max 36 mane maximum yes. kato gidok kamano nyaka piny mm. tiyudo ni ng'ato nodhi kucho en odhi gi max 36 mm. point 36 mm -hmm. ng'ato obiro ka gi 27 mm. chieng' mitimo penj mogik mar form 4 yeah. ja 27 cha ema koro kalo molo ja 36 mm -hmm. timore mang'eny wan joma ne jopuonj ne wanenogi kabisa yes. ni joma nodonjo kariek mm. moko dok chien yes. joma nodonjo ka diere mm. ema dhi mbele mm. kendo naseneno ndalo ma nyathi mobi mm. ma wuon gi owuoyo awuoya ni an ketnauru nyathina ni ne ok ober ahinya kata kucho to ne ung'e kaka ne en gi chandruok ema koro yombo ji joma nokaw ni noyudo piny mang'eny motelo mm. To mar ariyo, skunde gi thothgi ok opogore. Mhm. Nikech nyalo ni skul moro nitie, nyithindo kaka ike form 4 to A mana achiel. Yeah. Koro kidogo yudo B moro gi C moro kadok piny. Mm. Tiyudo ka skundni en joma nokawo ne gin jo max 250, 230. Yeah. Skul moro be nitiere gin giyudo A apar. Mm. To gin ne gikawo jo 400 and above. Mm. Koro nitie gimoro e piny ka miluongo ni entry point. Mm -hmm. Samoro skul okawo entry point mabeyo. Yes. Kik gisungre ni wacho ni ing'eyo japuonjno no alliance koro ong'e puonjo. Mm. Alliance kuno nopuonjo nyithindo mariek mane oyudo 400 and above. Mm -hmm. To japuonj ma e skul moro ni ne yudo nyithindo jo 250 yeah. gi bute kanyo. Erokamano mwalimu. Agoni oh. erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo achiel kachiel e studio. Nyari bende notimo penja ni bende inyise ni wa congratulate nikech otimo maber en e kind ji alufu ochiko gi wiye moyudo mia ang'wen gi wiye nieri nyise ni otiyo matek wan bende wagone erokamano waneno ka kare ne ok ikete gi tich matek imiye thuolo mar somo mondo Hapana, oriek ka okaw. wuon gi. Oriek-
oriek ka wuon gi Eh. wuon gi tinde jasiasa